Ac'hanta tud ouz, salud da-holl. Setu krogomp en-dro aze evit an eil stream. an eil stream diwar-benn kampionad ar bed ha partidoù prim ha blitz. ha setu amañ zo o video. gant doudañ an ipomniji hag e c'hallomp sellet hoc'h apartiennoù a zo oc'h arvezout en tu all. neuze dec'h zo bet hon devezh kentañ lec'h ma oa bet c'hoariet pemp partienn gant ar c'hoarierien hag en o zouez e kaver neuze Tout ar re gwellañ er bed, ha me aze ar re zo e penn an traoù peurliesañ n'o deus graet nemet ober rampo zo Carlsen, Duda ha Yubawa. Duda ha Yubawa o vezañ graet rampo etreze dec'h. Hag eveller neuze emañ Yubawa oc'h arri nep Manu- Magnus, Yann Nipom neuze a-enep Duda, Anton Gerarro. an Nijgiri. Grishouk n'eus gouniet ar c'hampionad prim dija, daoust dezhañ bezañ kaout kudennoù amzer ingal. Setu tout ur rebellañ a zeveller ivez. E-touez an anoioù brudet bremañ zo Firouzja a greder emañ o vont da vezañ kampion ar bed dibaotr, Boris Gelfand zo koshoc'h, Maxime Vachier-Lagrave, setu c'hoarier gall kentañ, met ne gonter ket Firouzja, ha Nakamura. Richard Rapporte. Setu tout ar re-sen. Ha partiet omp neuze evit pemp partien prim. Um, aze ar c'hamera n'eo ket eus ar c'hentañ siwazh. Um, met deomp diouzhtu da deurel hor sell war partien Magnus a-enep Yobava. Neuson. D-pevar, ar wech Diwan a c'hoarit Betri cheñch en noz C-pevar, E c'hwec'h, Marc'heg Setri, Marc'heg a c'hwec'h, Eskob Gepam, Eskob e seizh. Setu aze hon eus taolioù standard a-walc'h. Ha taolioù standard e-lec'h ma da lâret eo gambit hor rouanez. Roet zo bet CP-var gant ar re wenn, met Karlsen ne faot ket dezhañ debriñ ar pezh amañ e CP-var hein. A-hend-all e c'hallfe just ar re wenn c'hoari etriñ ha addebriñ ar pezh gwirion war-lerc'h. neuze un neus lakaet e varc'heg esetriñ pezh zo poellek evit tagañ ar c'hreiz Yobavan eus graet eskob Gepemp war-lerc'h evit lakaat ar gwask just a-walc'h war depemp ha Karlsen neus diorret gant eskob Eseid neuze peurliesañ ur mod da ziorren war-lerc'h evit ar re wenn a vije da c'hoari neuze etriñ marc'heg f3 Rouanezed daou lies tour-se unan, evit ar re zur, c'hoari kastell, gallout a reont c'hoari h-c'hwec'h ha b-c'hwec'h, peotramant c'hoari c-c'hwec'h. digor a- digor a oar an traoù. Setu neuze eskopetri, ha ouian ket hag-eñ zo tud amañ. Hopala, ya emañ oc'h enrollañ se n'eo ket fall dija. Me garche just... Morse e vije ur gojadenn amañ met fin. Tomajé ma ne c'hallfer ket gwelet ar gojadenn. ouian ket. Ha Daoust hag-eñ emañ o treiñ pe get me garfe just bezañ sur 'vit da nebeutañ an denis sellet 'vit lâret din hag-eñ 'mañ mat an traoù digarezit memeur o sellet hag evelit traoù all n'oc'h ket didennet gant se neuze amañ Daoust hag-eñ e c'haller gwelet al live-e-trai ? Setu aze weler al live-e-trai mat-tre. Neuze hañ da c'houl gant an dud hag-eñ e klevont mat. Me garfe 'vije ar gojadenn a vije enaouet peseurt gojadenn seblanke mont gwall vat en-dro amañ bon n'eo ket stret. Bo dalc'homp da welt amichañs teuy tud selled sell tudioù all da skouer. Tudu all, an daou c'houl gantañ. Adalc'homp neuze en hor c'hortoz e welet ar parti enno. Se vo tennet. Ok, kar se ne servij da netra. Goude-se vo brasaet, moset. Setu kalz gwelloc'h. ha gwelet ur bartienn amañ. Neuze, goude etriñ e oa bet graet H-c'hwec'h, aze e c'haller debriñ e H-c'hwec'h ha met n'eo ket ur pal. Ha peurliesañ emañ ma ma gweler miret an eskob, eskob F-pevar, Kastell-Bihan, ha tri evit hom c'hamarad Yobawa, ha sepemp. D d'Absepam, eskob d'Absepam. Hag ar santimant 'm eus o zeus hon amzer diforc'h etre ar pezh a vez gwelet amañ war an dablez hag ar pezh a vez gwelet en gwirionez. gwell e vo. Neuze amañ ma ma kevatal a-walc'h an traoù a standard a-walc'h evit ur poent. kalz muioc'h a amzer zo gant Magnus eget gant Yobava pezh zo souezhus. marteze n'eus ket prientet mat ar bartienn petamant on estreset pa n'eo ket ar c'hoarier labourusañ a zo hein emañ a zo plijet kentoc'h da dapout tortajoù gwech an amzer. hag emañ e-touez ar ya setu ar riboula ar re riboula muiañ e-touez ar c'hoarierien gwellañ.

Lâret da vignoned dont da dorel o sell war ar stream, war ar skignadenn war-eeun. Neuze petra zo bet amañ? Debret 'neus e depemp, marc'hig da'p depemp. eskemmet eo pep tra ha tour Ceylon ok aze e-weler neuze ez eus ur pezh gwerin digenvezet hag e c'hallomp gant ar re wenn just diorren hon fezhioù ha klask tizhout ar pezh-se en eskemm e c'hall ar re zusañset kaout birvidigezh evit o fezhioù marc'heg-se c'hwec'h eskob-e c'hwec'h hag all hag all Aze e weler ar merc'hed kar gure zo ur rummad ispisial evit ar merc'hed goude ar red eus diforc'hioù live bras siwazh ha neuze e-lec'h lakaat bountañ sachañ ar merc'hed war-zu al liveoù uhelañ e vent laosket o c'horn ha neuze e vez ster dezhe bezañ touz ar re wellañ tout war-bouez an nebeud re. Pezh a gavan domaj oar ma fin. Mod-se e vez koant. Emaomp 'barzh ur gevredigezh n'eo ket gwall gevatal, n'eo ket gwall ingalet. Marc'heg Eftrig an Yobava, setu deomp da welet neuzen hag-eñ zo hag-eñ zo rev all. Marc'heg Serc'hwec'h. Petra c'hoarvez gant ar partiennoù all? Setu. Sellomp ouzh Nipomnechy ha n'eus kollet kampionad ar bed hir a-enep Douda. On a sellet outañ dec'h. Ok, aze 'm eus ket c'hoant d'o skrande. Leuskomp amañ. E pevar e pemp marc'heg F3, marc'heg C-c'hwec'h, eskob B-pemp, A c'hwec'h, eskob F-c'hwec'h, Kastell, eskob E-seizh, Tour-e-Unan, B-pemp, eskob B-tri, Kastell, A pevar, Tour B-eizh, A-b-pemp, A-b-pemp, tout-se zo standard a-walc'h, 'm eus aon. Aze 'z eus meur a zoare da ziorren 'vit ar re wenn hein, be c'hallont c'hoari setriñ ha depevar, ha petamant ne c'hallont just c'hoari gant marc'heg setriñ ha marc'heg depemp ivez 'vit kaout ar garezenn-se a zo didennus. A-wechoù e on e arc'hant adlakaat ar c'hezeg war-zu F pemp gant setriñ detriñ. marc'heg get daou, marc'heg get unan, marc'heg get tri, marc'heg get pevar, marc'heg get pemp. Tout ar steuñvioù-se zo isi.